A wedyn fy llygad ar draws y rhan gwyn gwaelod. Felly ni'n mynd i orfod wneud un, dau, tri, pedwar, pump, chwech llinell. A dyle hwnna roi un, dau, tri, pedwar, pump, chwech, saith bocs. Felly nes i chwech llinell sydd wedyn yn gadael saith bocs. Um, a ni'n mynd i lanw rein mewn nawr, so i wneud cy, ni'n wneud llinell, mae dyn ni cy fanna. A mae hwn yn troi rownd. A, yn lan o'r gweilod, yr un peth eto, yn lan o'r gweilod, u, triongl ar y gweilod troen, a dau linell yn dod o'r top. Y, un llinell yn dod o'r top, un llinell yn mynd ar draws. A wedyn mae o a o, so mae eisiau allan o'n i fan hyn, so ni'n mynd i fynd draw a lawr, a wedyn draw a lawr eto. A wedyn ni'n gallu lliwio y rhan bach na dyn ni ddim wedi defnyddio i mewn. So mae dyn ni cannwyll nawr. Cofiwch bod doi uh, yn gyda chi, doi yn. Right, nesa,

pump llinell nes i, so pump llinell sy'n gadael chwech bocs, oce? I wneud fy, bocs cynta, draw o lan, a wedyn ni'n mynd i wneud llinell bach yn wneud yf. Mae y yn mynd i fynd yn y bocs yma, fel wnaethon ni'r y lan fan hyn, so lan, a draw, gan wneud yn siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd. Mae y llall all dynnu fan hyn, so yn debyg i beth aethon ni draw fan hyn, ond ni'n mynd i ffitio'r y mewn hefyd, felly ni'n mynd i fynd draw a rownd, na un o. Ni'n mynd i fynd draw a rownd eto, na y arall. A wedyn, ni'n mynd i wneud yr y yn y bocs bach sy'n ôl, so mae dyn ni fy lly, mae dyn ni gaid ar ôl, felly ni'n mynd i fynd ar draws, lawr a mewn. Ni'n mynd i wneud A, fel wnaethon ni gynne, lan o'r gwaelod, bwlch, lan ychydig a gadael bwlch ar y top. E dot, mewn, bwlch, a cadw fynd, felly mae dyn ni E, prif lythyren. A i wneud D ar y diwedd, mae eisiau triongl bach yno ni fanna, a bocs bach yno ni fanna. A wedyn ni'n lliwio'r bocs mewn, ni'n lliwio'r triongl mewn, a wedyn mae gyda ni cannwyll fy llygaid. A, yn amlwg, unrhyw ddarn fach i chi ddim yn rhy hapus gyda gellwch chi fynd drosto fe 'to ar y diwedd. Um, fel pob artist wedyn, falle byddwch chi eisiau arwyddo'r gwaelod. Dwi fel arfer yn arwyddo fe gyda yr pydja. Ond yn amlwg, gellwch chi arwyddo fe gyda chi nhw'ch hunan, neu i adael yn hollol blaen. Ond tra bo fi'n gadael i'n fin ddu a gwyn yn amlwg fe allwch chi roi lliw i'ch llygaid chi, ond cofiwch adael y gwaelod y fy llygaid yn wyn a byddwch chi'n lliwio y rhan sy'n dweud cannwyll ym mha bynnag liw i chi'n hoffi. Yym, a sdim byd yn bod, fe allwch chi wneud llygad bach arall i gyfateb â fe sy'n mynd y ffordd arall wedyn yr ochr arall i wneud dou lygad, os y'ch chi moyn. Yym, neu yn amlwg, cael pawb i roi eu llygaid nhw gyd at ei gilydd ar y diwedd a cael arddangosfa hyfryd yn y dosbarth. Pob lwc!